Ngai Mwene-Hinya-Wothe, Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue, no makĩria enda atige waganu wake atũũre muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maherete atĩ nĩmatigĩrwo mehia mao na mehererio, nĩwe ũrĩmũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma.

mwathani arogocwo na rĩtwa makwa nĩ biso wa kairũ na jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa ngamwenda na ngenda kũmũtũrĩra ithomo ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ayubu ikũmi na inya tũrutie mũhari wa mũgwanja nginya mũhari wa ikũmi na ithano na mũngĩkorwo nĩ muonete no tũthiĩ na mbere mũtĩ watemwo nĩ hakoragwo na kĩrĩgĩrĩro atĩ wahota kũringũra ũrute thuna ona mĩri yaguo ĩngĩ- ĩngĩho- ĩngĩhohe- ĩngĩhora sorry ona mĩri yaguo ĩngĩho- ĩngĩhorera tĩri-inĩ na gĩthukĩ kĩaguo kĩaguo sorry, na gĩthukĩ kĩaguo kĩũme, wona maĩ, wona maĩ ũthundũkaga na ũkomia honge o ta mũtĩ mwĩthĩ. Ĩndĩ mũndũ akua, akuaga agatuĩka kĩndũ hatarĩ, arĩkia gũtuĩkana-rĩ, athiaga nakũ? Ta ũrĩa maĩ ma ma iria mahũaga, na ta ũrĩa rũĩ rwagaga maĩ rũkoma-rĩ, noguo mũndũ akuaga na ndacokaga muoyo nginya rĩrĩa igũrũ rĩgathenga. Ndagacoka gũkĩra rĩngĩ, o na kana arahũrwo toro-inĩ ũcio wake. Ikũmi na ithatũ, na arĩ korwo no ũhithe kwa arĩa akuũ nginya marakara maku mathire. ũcoke ũtue ihinda rĩa ũtue sorry ũcoke ũtue ihinda rĩa kũndirikana mũndũ angĩkua-rĩ no ariũke no niĩ-rĩ nĩnjetereire mahinda mega gweterera o nginya mahinda maya ma thĩna mathire ikũmi na ithano hĩndĩ ĩyo no hĩndĩ ĩyo no wĩtane na niĩ njĩtĩke

Na tũhoye na Ngai atũhe wega wake. Mwathani Ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũũrĩte ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe maĩ-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ o na ũrĩkũ ũmũthĩ ũyũ, no ũtũhe maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩaga,

Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagatha rĩĩtwa rĩaku Ngai Ithe witũ wa igũrũ, nĩ ũndũ wa ũguo ũtũmenyereire, ũgacoka ũgatwĩkinyithia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ arĩa tũrĩ haha, o na arĩa mwathani maratũbuatĩrĩra marĩ kũu mĩciĩ. Aria na ngoro ciitũ, Mwathani, nĩgeetha tũigue mũgambo waku kũringana na ũrĩa ũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ. O thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mwathani agoocwo. Rĩĩtwa nĩ Reverend Miriam, na nĩ ngoocaga Ngai nĩ ũndũ wa kũnjiguĩra tha, akanyenda na akahonokia. Wa mbere nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa arĩa anini tũrĩ haha na kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service ĩno arĩa marerorera marĩ kũu mũciĩ na nĩ ma tũnyitithanĩtio nĩ wendo wa Ngai ndũmĩrĩri yake nĩ ĩgũkinya. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa ithoma rĩrĩa tũthomire kuuma Ayubu, Ayubu ikũmi na inya kũruta mũhari wa mũgwanja nginya ikũmi na ithano na Bible itũ mũthenya wa ũmũthĩ kuuma mũhari wa mũgwanja ĩrĩa ĩratwĩra be faith, ĩrĩa theme nĩ be faithful in all temptation. Tuĩka mwĩhokeku magerio-inĩ mothe. Mũhari wa mũgwanja ũkugaga atĩrĩrĩ, amu mũtĩ-rĩ, nĩwĩrĩgagĩrĩrwo atĩ watemwo nĩũgacoka gũthundũra, na atĩ matherũka maguo mati- matingĩa- mati- matingĩagaga.

Ayubu aarĩ mũthuri warĩ mũtongu mũno na arĩ na indo ciake nyingĩ mũno. Tũngĩthoma thĩinĩ wa chapter 1 nĩ tũkuona ũrĩa Shaitani ahoire Ngai rũtha nĩgetha agerie Ayubu. No mũhari wa mũgwanja nĩ twĩragwo aheirwo rũtha erirwo ũhutie indo ciake ciothe no ndũkahutie we mwene. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, Ayubu indo ciake igĩthira ciothe, ngombo ciake igĩthira, ciana ciake ciothe igĩthira, nĩ tondũ nĩ cianangirwo nĩ Shaitani na nĩ ũrĩa mũũru. No thĩinĩ wa chapter 42 tũkagĩa na mwĩhoko

Ayubu arĩ na hitho, hitho amenyete atĩ mũtĩ ũrĩ gũtemwo nĩ ũgutũkaga rĩngĩ. Na gĩthũngũ tũkauga at least there is hope for a tree if it is cut down it will sprout again. Mũtĩ watemwo nĩũthundũkaga rĩngĩ. Ithuĩ na ithuĩ Akristiano mĩtĩ itũ nĩ gũtemwo ĩtemetwo. Mĩtĩ itũ ĩgatemwo nĩ kĩng'ũki gĩkĩ gĩũkĩte thĩinĩ wa thĩ yothe kĩretwo Covid-19. It is the hour of the temptation according to the book of Revelation. Nĩ mahinda ma magerio thĩ yothe kũringana na ibuku rĩa kũguũrĩrio ithatũ mũhari wa ikũmi. Kĩng'ũki gĩkĩ gĩũkĩte gĩgatema mĩtĩ itũ yothe, gĩgoka gĩgatema families citũ, gĩgatema mawĩra maitũ mothe ikonomĩ ĩgatuĩka ya gũtemwo ĩkagwa thĩ gĩthomo gitũ gĩgatuĩka gĩa kũrũgama maũndũ mothe ma kuonana arata kwa arata magatuĩka ma kũrũgamio Mĩtĩ itũ nĩ mĩteme endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani. No tũraheo ciugo cia mwĩhoko nĩ Ayubu mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ mũtĩ watemwo nĩ ũtuĩkaga wa gũthumbũka rĩngĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrakũmĩrĩria ũrĩ harĩa ũrĩ. Mũtĩ waku ũrĩa ũtemetwo nĩ gũtuĩka wa gũthumbũka. Ithũngũ citũ kũrĩa irũgamĩte nĩ gũtuĩka cia gũthundũka rĩngĩ. Ikonomĩ itũ kũrĩa ĩthiĩte thĩ nĩ gũtuĩka ya gũthundũka rĩngĩ. Makanitha maitũ marĩa mothe mahingĩtwo thĩ yothe nĩ magũtuĩka ma gũthundũka rĩngĩ. Mĩrimũ ĩrĩa yothe tũragerera mũthenya wa ũmũthĩ, ĩrĩa yothe ĩtemetwo nĩ ĩkũhotwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. tũraregana na mũrimũ wa COVID-19 ũrĩa tondũ ũtumĩte maũndũ mate mũndũ. Tũraregana na mũrimũ wa COVID-19 ũrĩa ũtumĩte mĩkĩre itũ ya maũndũ ĩkuwe. Nĩkĩo tũrakwĩra mwĩroreri ũgĩe na mwĩhoko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maũndũ marĩa mothe matemetwo nĩ makũrirũka. Rekei tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro na Ayubu, akĩmenya gũtio na watemwo nĩ ũgũthundũka rĩngĩ. Ndingĩkuĩra tũikare tũrĩ ehokeku thĩinĩ wa Mwathani, tũikare tũrĩ na ũrũmwe thĩinĩ wa Mwathani, tũgĩe na gũkirĩrĩria na gweterera ta Daudi. Daudi aikara acũthĩrĩirie thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩna, nĩameire maciaro ma gũkirĩrĩria. Ithuĩ na ithuĩ mahĩndĩ maya mahi- mahinda maya ma magerio endwa akwa thĩinĩ wa mwathani reke tũkirĩrĩirie twetereire ngai reke tũkirĩrĩirie tũcũthĩrĩirie ngai reke tũgĩe na mwĩhoko tũcũthĩrĩirie ngai reke tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro tũcũthĩrĩirie ngai nĩ tondũ nĩ aroka gũthutũra maũndũ marĩa makuĩte nĩ aroka gũthutũra maũndũ marĩa marũgamĩte Nĩaroka gũthundũra maũndũ marĩa matanetwo nĩ Covid-19. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa, endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani. Ngai witũ amwende, amũmenyere, amũikarie na tha ciake, amũgitĩre na thakame yake, nĩ tondũ noyo ĩngĩtũmenyerera maũndũ maitũ mothe. Rekei tweterere gũthundũka kwa ihinda rĩngĩ. Rekei tweterere maũndũ maitũ gũcokerio. He is a God of a second chance. Rekei tũmwĩhoke na tũmweterere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen.

Tũgacokia ngatho nĩ ũrĩa nĩ mũkoretwo na ũkinyanĩri thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa St. Marks, arĩa maratũcerera wabici na arĩa maratũhũrĩra thimũ, nĩ tũgakena nĩ ũndũ wanyu, ona nĩ ũndũ wa ũmenyereri ũrĩa mũthiĩte mũkĩũmenyagĩrĩra kanitha wa Ngai. Mawĩra ma kanitha nĩ marũgamĩte, no kũrĩ maũndũ matangĩrũgama. Nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na kũmũria mũĩtĩkĩre na mbere na gũthiĩ kũheana kũheana iheo cianyu, mũthiĩ na mbere na gũtũma mbeca cia through paybill, mũthiĩ o na mbere na gũtũcerera thĩinĩ wa wabici itũ kuma mũthenya wa Monday nginya Sunday, wabici itũ ikoragwo irĩ hingũre.

Nĩtwamũtĩĩa na nĩtwagatha rĩĩtwa rĩaku Ngai Ithe witũ, nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera ithuĩ tũrĩ ta Akristiano a Saint Marks, o na arĩa angĩ othe maratwĩrorera Mũthamaki mwega, tũgagũtĩĩa nĩ ũndũ wa ũrĩa ũmenyereire o ũmwe witũ o harĩa hothe mũndũ arĩ Ngai Ithe witũ.

ũtũgitĩre maũndũ marĩa moru macereire thĩinĩ wa bũrũri witũ, nĩgetha mũthamaki mwega, maũndũ marĩa mothe makuĩte, maũndũ marĩa mothe matemetwo nĩ mũrimũ ĩyo matuĩke ma gũthundũka rĩngĩ. Ũtwĩraga thĩinĩ wa ihinda rĩngĩ, mũthamaki mwega, nĩkĩo tũrahoya ũthundũri wa maũndũ mega.